Il-lejla t-tajba insemmilkom l-ewwel nett lill-Eċċellenza Tiegħu l-President ta' Malta u wara lis-Sinjura Anne Marie Schembri, il-President tal-Akkademja tal-Malti. Nitlobkom tiskużawni li llejla m'iniex qiegħda fostkom hemm fis-sala, imma b'xorti ħażina ċ-ċirkustanzi li għaddejjin minnhom bħalissa, hekk qed iġegħluna nagħmlu. Nixtieq nuri l-apprezzament tiegħi ibda biex lill-Eċċellenza Tiegħu l-President talli ħalla ppermetta li ssir din l-okkażjoni għandu. Nixtieq nuri l-apprezzament u l-ħajr tiegħi lill-Akkademja tal-Malti u dawk il-membri li jogħġobhom jagħżlu lili għal dan l-unur kbir, nassigurakom, ħaġa li qatt ma ħlomtha. Minn dejjem il-kitba kienet il-ġen tiegħi aktarx din istorja b'din li missieri li kien iffissat fuq il-letteratura Ingliża. Niftakru qisu issa f'dawk il-jiem koroh tal-gwerra Meta jinzerta d-dar u mhux qed jaħdem it-tarzna, jinżel fi xelter fil-blat bi ktejjeb ta' poeżiji fil-but. Isejjaħli ħdejh u jien, naturalment, nippreferi nisma' leħnu gustuż jaqrali xi poeżija bl-Ingliż milli dak it-tfaqqigħ tal-bombi li kien ikollna madwarna. Wara mbagħad kien hemm is-Sur Celino Veldahaber li sar Baruni wkoll li bil-moviment tal-Malti tiegħu kompla ġenninni u kien l-ewwel persuna li lili introduċieni mal-microphone tar-rediffusion. Kien hemm warajh mbagħad il-Professur Ġużè Aquilina li kien ikollu l-programmi letterarji Ġnejna Letterarja u kull darba qabel nitlaq minn hemm kien jgħidli, Lin, ikteb iktar, qis li narak fi programm ieħor. Sadattant, m'hemmx għalfejn ngħid, ma kellniex għad la kompjuters u jien lanqas typewriter ma kelli, kollox bl-idej. Kont immur quddiem il-mikrofonu, Karta ta' paġna minn pitazz u kollox miktub. Imma mbagħad wara kelli nixtri typewriter għaliex jien u Joe Brockdorf ħadna programm ta' parlour games li kien jismu Ħlieqa Bejnietna li kien popolarissimu u dan sejjer għal sentej. Wara dak kien hemm żmien li kelli saħansitra nipproduċi u nikteb l-iskript ta' sitt programmi differenti, dejjem qed nitkellem fuq Rediffusion. Bda imma ma kontx naqta' qalbi minn xejn. Anke dħalt għall-konkorsi li kien jagħmel ta' radjodrammi Fatherborn u ġieli rbaħt xi ħaġa fihom ukoll. Kont. Sirt imsieħba wkoll ma' l-Għaqda Letterarja Maltija, li ma domtx ma tlajt fil-Kumitat, u mbagħad kont il-President għal bosta u bosta snin. Fl-1974 ippubblikajt l-ewwel rumanz tiegħi, Kien Kwin tal-Qamar, u qatt ma ħarist lura, warajh kien hemm rumanzi oħra u kien hemm kotba ta' novelli ta' stejjer qosra li kważi kollha ppubblikati u nqraw fuq radjijiet differenti tagħna ta' Malta. Għax meta nkun qed nikteb inkun f'dinja tiegħi, dinja bla għawġ u bla maltemp. Dejjem nittama li meta l-qarrejja jkunu qed jaqraw il-kitba tiegħi, Huma wkoll għal xi ftit żmien jinqatgħu mir-rutina tal-ħajja ta' kuljum u nġorrhom miegħi għall-istorja jew xi tkun u fl-istess ħin igawdu l-benna tal-ilsien tagħna Malti. Nirringrazzjakom, insellmilkom u nawguralkom il-lejla t-tajba.